Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go swana ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata re dire weekly prediction ya rena, re bone rena molaetša wa beke o bolela ka eng. Ke rata go amogela le ba le re ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena, ke re go lena ke re kganya. Gomme ke kgopela le subscribe le like ga channel ya rena, le kgopela notification bell. ke na le the world ke na le the full in reversal the four of wands ke na le the moon

sorry na le the four of pentacles okay ntsha lebagaešo ke se ka ka le šišimiša okay ke rata go tsuba ganyaneyana gore koko le borakgolo ba kgone go bolela ba kgone gore botsa ditaba ba seke ba hide ditaba okay ke tlo nyaka another card mo re ko rena what is the universe saying to us dilo tšwile tše pedi wa jwa the wishbone ya re affirmation Wa tšwa Shagai ya re fragmental. The third one, wa tla crystal ball ya re clarity. Okay? Ga o šeka karata tše ke di tshwerego, ke tlo thoma ka karata tša ka tša mathomo. Mm. ke re ke bule ntho ya mpalele e bothata okay ke tlo thoma ka karata tša ka tša mathomo ke thoma ka the four of pentacles

The universe ya go rata, mangwele ao a go rata, Modimo wa go rata. Go na le dimpho tše ntši tše e le gore ba go tshwaretše tšona ka gare ga bophelo. Dimpho tšeo di tlo tla go wena ka nako ya tšona. Gane jwale ntho e le gore um o botšiwa ka yona ke ntho e le ya gore e ba le mokgwa o le wa go šomiša tšhelete gabotse, ge ba go fa di-blessings di tshwara gabotse. O se ka ba wa ba le mokgwa o le wa go waste-a akere. And then ba bolela ka ntho ya gore o pay attention ba re gona nako tše dingwe wena ga o pay attention o ba too much excited mo e leng gore kore go na le melaetša e mengwe e le gore kgwetše e tla go wena o kgwetše le gore wa imisa wa imisa ka boka la gore wena o ba too excited to such an extent that ga o sa kgona go šetša some other things pay attention go rapela rapela a ke re phela re re motho a rapele with faith so go rapela with faith And then ebile at the same time o theeleditše melaetša e ka tlang mo go wena ka nako nngwe le nngwe ka gare ga thapelo ke ntho ngwe o swantse gore o e tlhokomele o se ka kgotse o e ntšwela gore okay wa rapela but o diang o tswaletše di-senses tša gago o blockile everything ga o na le melaetša e kelo gona o kgona go e humana Ka nako engwe re fela re re motho ga a rapela, before a rapela a clear-e mind wa gagwe pele, a ntšhe dikgopolo ka moka tše di leng ka mo gare ga monagano wa gagwe. Dilo tše tlhano di diragala the whole day, batho ba ba mo kwatišitšego, mathata a ditšhelete, mathata ka gare ga lenyalo jwalo le jwalo. Dilo tše ka moka tšona di tšwe ka gare ga bophelo, di tšwe ka gare ga monagano wa gago ka gore di tlo go distractor, di tlo go tshwenya, di ka tla tša thibela melaetša e mebotse ya mang-e-noyi. gobane yona ntho ene la o iragetšeng today goba neng neng motho le kopaneng le yena o bile le dikgatlhego mo go yena mara ska kgotšele goba košele o be o itheleditše o kgotšele gore wa rapela mare košele ya gare ya reng a ka mo ke gare ya opela košele e dirang ya o disturba e disturba mangeloi e tliša e blockage ka gare bophelo ba gago so o tlo ke thusa re ka motlha before rapela wa clear your mind first wa re mola o feditše o ka re o ready and then ke gona o tlo thomang go rapela ke phela ke bolela ke re to clear your mind o dire di-breathing techniques tša gago pele and then o kgone o clear your mind and then ke mo e le gore o tlo kgwetsa melaetša gona batho ba e le gore ba dira um ba re kgone go register le rena um go spiritual awakening course re ba ruta ka tsona lejeki tša go kgona go clear the minds jalo le jalo gore ba kgone kwa um Lentšu la mangweloi ge ba bolela le bona ba kgona kwa rena mangweloi a reng, badimo ba ba re lego mo leseding ba reng ba kgona go follower di advices goba di guidance tša mangweloi a bona. Go dira ka mokgo ne ba bolelang ka gona ba re ntho e affirmation e tlo ba gona ke ntho e le gore swantše o fele o e dira affirmation le yona. Ka ra cause la rena le gona re bolela kudu ka di affirmations re botša batho gore o swantse o dire so le so le so le so so affirmations ke ntho e le gore kgwetše le gore o nyaka o dira selo goba o nyaka gore selo se se itseng se diragale mo go wena and then o tlo kore affirmation wa bolela ka molomo wa gago what you say it what will happen what you think about it what will, what will happen what comes from your mouth it's what will happen that is why wa bona batho ba bangwe ka nako ngwe ba šomišang a curse ya ya ya oletšwa fela mo mo polelong goba goba mo monaganong goba mo pelong a curse motho o mongwe so le nna ke le motho so ke le so ke kgona gore ke curse mare ke se aware ya gore ke a ke curse e le ntho e la kgotsa e le gore ke ba le di-negative thoughts and then Ge lentšu le tšwa le tla through the intuition ba mpotša molaetša ke a o ganetša. Something se sengwe ke gore lentšu la mathomo le tla tšwela la mpha guidance, la bobedi la dirang la nganetša la re aa se ka ba dira so wena. La bobedi ke le le feng? Lele la go ntatletša, the dark forces. Go ra gore ke forces tše pedi tše e le gore they are fighting amongst themselves. Ya thoma, ya mathomo ya tla ke ya go nrata ya nkaeda gore dira so dira so, ya bobedi ya tla ya re a se ka dira wena o dira setlaela owe. then nna ka fetša ka dirang ka chooser the second one santifa the second one ke yone ya nkiša ka fase ga molete the first one ke yone ya nkiša mo kganyeng so you need to gore o tsebe o be le direction o tsebe gore na wena o ya kae o fele o dira di-affirmations tša gago tšatši ka tšatši o tla bona dilo tša tša bophelo di tlo sepela gabotse mathata a tšhelete a tla fela dilo tša bophelo di tla sepela gabotse ga ke re o tla huma mara mathata a tšhelete a tla fela Le ge o tshwere whatever o e tshwereng e se ntšhintšhintšhi ka mokgwa o e sedimileng tšo but what you have o tlo kgwetša e ntho e le ya gore o o thabile ya go kgotsofatša because o kgona go reka dijo, o kgona go patala metsi, o kgona go patala mohlagase. Okay so ke tšwela pele le tšona ke tshwere the three of cups, the four of wands le the moon. Ka karata tše ba bolela ka sephiri se le se tlo tšwa gona mo bekeng go na le sephiri se le se sa tlo utulloga sephiri se se ka mo familing e ka ba from the family e ka ba le mo ba go e reng ke mo se tswang gona kore ke batho ba ba le gore ba very close to you go na le someone e le gore go na le tša ditirago tša go sebe gabotse o di dira ka maswiswing a ipotsa gore yena ga a bonwe mare sephiri seo se sa tlo tswa o tlo se tseba bekene gore mang o dirile eng Mare hlokomela batho ba bangwe ka gare ga bophelo ba gago, they are not what you think they are. Ba pretender, ba tla mo go wena because ba nyaka more information gore ba kgone go go destroyer, ba kgone go go eta pele gore ba kgone go bona na dilo tša bona di a bereka na. Ge dilo tša bona di bereka ba go tshega, so hlokomela batho ba mohuta o nowe. Once fela o ba bone ba ntšhe ka gare ga bophelo ba gago ga o ba need-e, ke bona ba go senyetšang bophelo, ke bona ba hlakahlakantšhang dilo tša gago tša bophelo. ke mangwele a gago ge ba nyaka gore o ke protect ge ba nyaka gore o ke protect mo ya re shakae fragmented go ra gore go ba bangwe ebile gore tše ngwe tša diphiri tše kho di tsebe diphiri tše di ka utulloga ka ntho e la gore motho a tla go botsa gore moketseketse o dirile one two three goba yena motho wana ka bosena a tshwarege a tla ke polele goba wena di tla tla gape ka ditoro ba tla go bontšha mangwele ao ka ditoro goba yona intuition goba tsona di-visions goba o tlo tsamaya wa consulta mo consultang gona e ka ba moporofeta e ka ba ngaka e ka ba e medium e ka ba e psychic ba tla go botša nago diragala eng go na le diphiri tše e le gore di tlo utolloga o tlo tseba ka manaba a gago o tlo tseba ka batho ba e le gore ba o dira dilo tše dimpe behind your back ke batho ba e le gore ba phela le wena wa ba rata o nana gore ba go rata santhe go na le tše le gore ba di dira go na le fifi le ba le tlišang ka bophelo ba gago le tla ka tsela tša go fapana okay ke na le the ten of sorts Ke na le the star, ke na le the hierophant. Mangwele a gago ba buša ba re, wena o nida dithapelo. O nida thapelo tše di strong kudu kudu kudu gore o kgone go ba le direction. Ba re ka nako e ntši o phela ka go lapa, mmele wa lapa, go tšwa o thenegile, o swantše o dire dilo, ga o dire, o tšwela pele ka go postpona, jwalo le jwalo. Le go bo robetše the whole night mara go tsoga mmele o lapile, mmele o kgathetse, ga o tsebe na go diragala eng, o noka o sena energy. ba re o need-a dithapelo tsoga o rapele gapeletša go rapela rapela o ke ground-e o ka ya meetseng wa ya wa rapela gona gaufi le mo e le gore go na le meetse mara gantši ke rata go botša motho gore eya under supervision ya a spiritual person gore o se ka ba le mathata unless ge e le gore o tseba ke cleanser ka gae wa ke cleanser and then wa rapela very strong wa fasta then wa kgona go eya mowe. ke ntho e le gore ba e nyaka from wena le ge o ka se ye gana moo go rapela gana moo wa ke thapelela ka gae but you need to pray goba e re go batho ba e le gore wa ba tshepa le thušaneng go rapela together batho ba e le gore wa ba tshepa o se ka bitša motho e leng gore ke ena ebile a go dira dilo tše dimpe goba wa seleka goba o ya kae kae o na le di powers tša yang a di tšea kae kae. o rapela modimo e le gore wena ga o mo rapele o rapela modimo wa lefifi wa kgwetša o rapela le yena motho wa mohuta o nowe dilo tša tla hlakahlakana le go feta o tla ba le di-nightmares bošego o robetše di ba re ke manaba a tla ba le access to wena o tla tshwara ke digateletše dilo tša tša bophelo di tla hlakahlakana ditšhelete di tla tswalelega wa iputša naga ntho what happened le bana bale ba go kolotang ba se go patele mare ba ntše ba itshwere tšhelete.

Go diragalang ka ra bophelo? Go diragalang spiritually mo go wena? A na wena bošego o robetše o robetše ka nnete na? Goba batho ba bošego ma-Satanism ba kgona go tla mo go wena ba dira tše ba di dirago na? Ba kgona go tla ba tšea moya wa gago ba ya ba seleka ka ona na? Ba kgona go tšea maatla a gago na? So o swanetše gore o nyakišiše o tsebe gore na go diragala eng and e re ka mehla go rapela o be specific ka the affirmation the wishbone e ba specific. Botša Modimo gore wena o rapelela eng, botša mangwele a gago gore na o nyaka gore go diragale eng le eng le eng ka gare ga bophelo bja gago. O nyaka gore batho ba ba tlišang lefifi o ba imele, ba se ka tlhola ba sa kgona go ba le maatla godimo ga gago, ba se ka tlhola ba sa kgona go bona dilo tša gago ka diipone tša bona, ba se ka tlhola ba sa kgona go bona di-blessings tša gago, di-future tša gago. Ba fifale, mahlo a bona a se ka bona selo se e leng sa gago, ba palelwe ke go tla mo go wena, ba e le gore ba kgona gore ba fihle ba tshwarege. affirmation ya nyakega ke a leboga ba gaešo kona message ke be ke le tshwaretšeng ona be ke go ba e le gore message o bolela le lena ke le ka ja matlhatse matlhogonolo ebile ke re modimo a le tiše ka thapelo lo tšwele botse tle ka ra bophelo go ba e le gore molaetša ga o bolele lena le go sa bolele le wena but you can still